Hello hello a lung in ka la ba aw nan thei maw zaangfahnak tein hello ka hin ka rak lai pe lai maw ka hin keimah phei sa. Keimah Facebook in live ka rak tuah lai maw? Keimah Facebook in public ka rak tuah lai i, Hello, hello, rak kai cio law. Hello, kaw nan thei maw? Ok, ka hin. Ah, tuzan kan i ruah dingmi cu Hakha Rungtlang lak le lak lo kong si lai. Kaw nan thei maw? Tuzaan na ka chim dingmi hi rungtlang lak le lak lo kong si lai. Hi rungtlang lak caan a zaam ah lak a herh ma, a caan a si mi timi kha kan zoh hna lai. Mah cacun ka Facebook ah ka vun sau lai i Okay, kan ka rak ser lai i. Hello, hello. Ka in ka vun zoh ta hmasa lai maw. Mi hna pa minung an kai le kai lo ka theih lo caah khan a zohmi in um cang. Zohmi in um cang i tuzaan ka chim dingmi hi thil biapi ngai si caah zeipaoh sisehlaw pumpak ruahnak nan ti zongah, zei nan ti zongah khan Chinram hi khualipi pakhat a si vemi Hakha kong he pehtlai in a si caah ahopaoh nih chimnak ngol kha kan neih cio caah khan a caan a si caah khan ka vun chim lai. Pakhatnak ah kan thawk colh hna lai i atu ah zapi nih kan theihmi Chinram khualipi Hakha Rungtlang CDF nih a lak lai timi kong he pehtlai in pakhatnak bik ah comment ah kan kal hna lai. Comment ah tampi kan hmuhmi cu zei da si ti cun meithal kan i tlaih kun ahcun kan thawk lo ko hna lai maw? Meithal kan i tlaih kun ahcun ziah kan kah lo ahcun timi pakhat ka leh lai comment pawl kha lehnak ka tuah lai cun dothlennak kan tuahmi cu rungtlang kan kah lo ahcun timi cun kan unau falam lei nih hakha thlantlang nan lak lo ahcun falam nih kan rak lak chap lai timi kong si lai ni zei paoh si sala Pakhatnak ah tuzaan caan a zei ruang ah dah rungtlang lak le lak lo kong ah keimah zung nih atu ah lai khal min in ka rak au ṭhan ti cun zahan zong kan au cang nain tawifiang deuh in zapi caah siaherhnak ka neih caah a si. Pakhatnak kan zoh hna lai. Hakha ah zahan ka chim ciami tlawmpal ka vun nolh lai cun kan kal thluahmah hna lai. Sawtthut appoint in. Atu ah atu liote ah khin Chinram Hakha ah Hakha mipi thongkul an um. Cun Hakha a rak i dormi ralzaam mi ahcun thong sawm thum an si. Mah cucu Hakha minung thong sawm thum cu atu ah Hakha kan nau kan fale, kan u le kan pa le Hakha CDF nih Hakha minung thong sawm thum caah zeitiang dah ṭo an a lak timi kha pakhatnak ah Ṭuanvo ngeitu vialte, mipi vialte nih fakpi in kan ruah hna lai. Hakha minung thong sawm thum zeitluk tiang dah ṭawen a lak khawh lai? Inn le lo le thil le ri le hmun le hma le vawlei le zeizong vialte a rawk dingmi Hakha CDF nih zeitiang dah pehzuling ṭaun lak khawh lai timi kan zoh hna lai. Cun a pahnihnak ah kha a si cun Rungtlangpi cu Hakha CDF nih a sining vialte an theih dih, an check dih, an hlat dih i a minung le ralkap zeizong vialte kha an theih dih. Zakhat ah zakhat in kan tuk lai, kan tei lai an ti i a dik Hakha Rungtlang kan lak i kan tei kun lo ahcun sihmanhsehlaw Hakha Rungtlang Kyakkha CDF nih a lak din Min Aung Hlaing nih zeitindah khuaruah lai timi kan thei kho lo. Khat kha tiang ah Hakha CDF nih zeitiang dah Min Aung Hlaing le Kawl ralhrang bawi pawl an thluak nan purh dah khawh hna timi kha biahalnak um ṭhan. E. Hakha cu Falam he zong aa khat lo, Mindat he zong aa khat lo, Kanpalet he zong aa khat lo, Matupi he zong aa khat lo, Thantlang he zong aa khat lo. Hakha cu Chinram chung khualipi a si lawng si loin pine pakhat A si caah Kawl ralhrang nih pi ne sungh ding ahhin a duh lai lo timi fiang kan hngalh khawh. Cucaah cun tuzaan ah ka chim duhmi tu cu a biapi kan ruah dingmi lawng kha ka chim lai. I cun a caan lio te a si caah hi bantuk kan thil tuah kan khuakhanmi hi i remh khawh let khawh a si. Hakha CDF zung nih bia kan i kam cangmi, kan khaan cangmi, kan ruah cangmi pasal ka biakam le ka tlahteem letchiat timi nak cha in zeiti lam in dah kan tuah lai timi kha fakpi in rak kan ruahpiak ṭhan u tiah Hakha mipi aiawh in chim ka duh. Min Aung Hlaing nih Hihi Chin pine, pine pakhat sungh dingah zeitluk in dah a sian lai lo, a buai lai i zeidah a cang lai timi hi kan chim kho ma timi kha hal kan duh hna. Hi atu ah lopil pakhat kan tlak i zo lo tu hmawng kan vah men ah Laimi khunṭhek in a tang kan thual ta pul hri, khau hri, hling le so le bul le sum kan vah dih hnu ah Thingngan pawl kha kan tuk kan va kan hau cu ti cun lo kan va zeicah ti cun ka khatu le hri le khau pawl kha kan hriam hrai don khantu le thil nanok an si caah atang tha tein kan thual i atang kan thualmi nih cun mei kang zong lo kang zong a thatter Atu ah Thlantlang hmanh kum li chung kan tawng kan, kan la kho rih lo i a tang hmanh thual lo ZRA khatalei ah khatalei ah AA cu ahcun Rungtlang kan lak hnikmi hi fak deuh in ruah a za a caan a luan hlan ah a si cun CDF lei kan zoh hna lai CDF nih an i hmaithlakmi an mitthlam a cuangmi cu Hakha Rungtlangpi vun lak i Rungtlang ah CC Thantarpi CDF Hakha Thantarpi thlai cu kan mitthlam ah cuang a ṭha tuk Nan zumhnak, nan lungput, nan thiamnak nih ni zuamnak kan in upatnak kan in ṭihzah hna. Thazaang kan in pek hna. Sihmanhsehlaw pehzul in rungtlang nan kai nan lak tikah Hakha mipi thongsawm thum khi an zaam lai i a cheu cu an kir ti lai ma? Mipi thongsawm thum chungah thong kul zaam kho hna selaw thonghran tang rih lai. Mizoram ah Khuachak Chinmi kan sining a tlamtling ti lo, a zaam kho ding kan si lo. Rangkun ah a zaam kho dingmi mi tlawmte lawng an si. Tar le ngakchia le nu le nau a zaam kho lo dingmi tampi nung. Cun a zaammi hnih khat hi kum hnih thum hnu ah Hakha khualipi an kir duh ti lai ma? Min Aung Hlaing nih tah zei tiang in dah rian a ṭuan lai timi kan chim kho ma? Kale lam Kangkaw lam a pit dih lai i thla thum chung rasen lo in Hakha mipi kan nung kho lai ma? Bank le zeizong vialte pit dih lai i ramdang ah nan tu nan fa zong nih phaisa in kua kho hna lai ma zeitindah kan tuah lai ka nikhat si lai lo ni hnih si lai lo zarh khat si lai lo van lawng nih cun a duh ti po na ka lai a duhnak po khen lai cuca cun hakha kan kah tikah kan lak tikah rungtlang lak le tei a fawi tuk lai nan lak khawh tuk lai kan in zumh tuk na siment sala rungtlang lak pi ni Rungtlang i thantar thlai khi ralhrang tei a si lo. Tuzan a chim ka duhmi cu zeiti si ti cun meithal kan i tlaihmi khi rungtlang laknak ah si ding si lo. Rungtlang laknak ca ko ko ah meithal kan i tlaih ahcun kan palh lai. Cun fak deuh ka chim cang ko lai. Hakha CDF lawng in si lo, volunteer in si dih, Thantlang CDF zong Zophei CDF zong Hakha CDF lawnglawng hi volunteer in riantuan mi si lo. Kawlram PDF vialte. Cucaah cu mino hna kan fa naun le kan u le nan thiamnak nan thazaang nan i zuamnak kan zumh kan in bochan hna thazaang kan in pek hna bu ah ramdang i sponsor tuk tek la hruaitu pawl thazaang pek nakin Chinram dothlennak hi rungtlang laknak men lawnglawng i kan i hmaithlak i meithal kan i taih tlung i rungtlang kan lak lo cun ti ahcun cucu dothlennak kan tuahmi zakhat a zakhat in a palhmi si. Rungtlang lak tiang lawng i dothlennak kan tuah cun cucu a palh bakmi si. Dothlennak kan tuahmi cu kan ram hum him seh ti kan duh. Atu ah Rungtlang ralkap Hakha ah duh pawn lut chuak kho lo nan tuah khawhmi hna kha khakha atu lio cun a za. Kawlrampi ah Yakhay hmanh nih Kachin hmanh nih Taingin-ta dang vialte min nih an khuapi, an tawnglaw, an mui, an nga, an zo zeitik dah mi rep hi a pet lai, a ven tein kan ven te lai. I kap lo, i that lo le hliam khuai lo tein an ti lio ah zei ruang ah dah, zei ruang bik ah dah kan i hnawh le kan ngol lo. Atu a huampuan 7 million nih hin Hakha mipi thongsawm thum a khavar kho lai ma? Hakha in le lo a rawk dingmi a khavar kho lai ma? Biahalnak. Cucaah cun kan dothlennak hi rungtlang lak tiang lawng a si cun a palh bakmi si. Sihmanhsehlaw atu lioah mipi kan rian ve cu atu ah Rungtlang Hakha lak ding a si caah biatak tein thazaang cuai phaisa le thawhbur le thlacamnak hi kan ṭan lio caan a si. Hi ti ti kan ti tikah kan thawhmi cu Rungtlang laknak caah kan ti cun kan palh. Hi kan thawh kan burmi hi Rungtlang tuk rih lo zongah pehzulh in kan ralkap hna CDF kuanzen le fet eih le riah caw ca a si thiamthiam zeitik min alaka si bel lo. Pehzulh in thazaang tu chuachi ni pekchannak in thlacamnak in kan tan lio ding caan cu a si. CDF, PDF zong nih ralhrang pawl lut chuak kho lo nan cawl cang nan control khawh kha a biapi mi si rungtlang lak caan si rih lo rungtlang lak khi chinram luat a si lo rungtlang nan lak ruangah hakha a luat tinak si nem mam lo kan lak ruang tu ah khan Min Aung Hlaing nih pine sung a ṭih lai i zeitindah rian a ṭuan lai timi kha a biapi deuh mi si Rungtlang pakhat lak kha Chinram lak si rih lo. Thlantlang meng kum li chung kan tuai kho rih lo. Atu ah ṭawng pai na ralhrang an um ti lo nain Palewa Mindat ah ralzam mi an tlung ti lo. Tampi in kir ngam rih lo. Atu te zong kha Falam lei in a rawkral mi an ka kuat mim anmah falam chimmi falam kahnak ah a rawk a ral mi le a thi a lo mi kan fanu kan fapa hna le falam lak nih a phu lo an ti mipi tam tuk an zai a chung tha ten a rawk ral mi mu kan du tia ramdang in tam tuk um hi kan thai atu zong ai nang ka kuat mi um atu lai te zong a khan cu cha cun Hakha pi kan nam kan lak tikah Rungtlang sakhan pakhat lakmi le kan Hakha mipi tuar dingmi le innlo a rawk dingmi hin a phu ma phu lo. Cucacun Rakhine dothlennak kha Karin Nangayi Tungtatchet a thiam bakmi Kawl media nganmi nih interview tu zeitindah tuah ti cun ka yin pa nih zeitin dah chim AA i a dothlennak hi uino te a hutmi nih sa a dawimi he aa lo ti sa min cu vun chim i ka phil ma cucu sa cu uitar uifim nih cun a dawi i thingkung cung a kai ahcun a langhlat in a bawh i hngah ti uino te nih cun Macucu sa cu a daw i a tang in a hngah i macucu sa cu thingkung cung in a kai i uino te cu a tlak in a tlak i a thai eye ti. Sihmanhsehlaw ui ngan ui fim nih cun a hngah in hngah i a bawh in bawh e ti. A chim rihmi cu uico he ka tahchunh hna tikah hin i fah sak ding selaw a ruang cu ka rin cu Kawlram cungah wa yinh na ngei tama kan si zeitluk in dah kan tem kan tuar cang Kawlrampi kanmah lawng nih kan doh lio ah AA nih a ral dohmi cu minung thap in ral a doh mi sakhan pakhat ka lakmi le ka minung ka ralkap minung pa zeizat dah an thi lai timi man tuak loin sakhan lak lawng kha aa hmaithlak caah a sakhan lakmi le a minung thimi aa kaih lo ti la holh in chim khawh kaa zuam u cucaah cun kan ruah dingmi cu rungtlang kan lak i sidiap thantar kan thlaimi le hriamnam kan lakmi le hakha mipi an zam lai i an kir ti lo dingmi zat a kirmi zat zat a kir ti lomi zat zat le kan mino minung pakhat nunnak i kan tuak chih caan a za. Cucaah cun bia kan khiah cang, kan chah cang. Falam nih an lak caah kan lak ve hau timi men i khua kan ruah sual ahcun ṭih nung ngai lai. Kan khiah cang, kan chah cangmi zong hi thil ṭha deuh a si cun mer khawh, remh khawh a si. Kha ruangah mipi nih thazaang kan in pek hnanak a zor ding a si lo. A taktak ah rungtlang lak hi Chinram luat a si lo. Chinram himnak si lo. Atu a him nemam lo. Zit ar amen. A tang men kan thual ri hlan ah. Ya thlantlang cu thlantlang CDF lawng nih mah lak ding si. Yang comment ka vun zau lai adang a ka kal than lai. Chim ding a tam. A cheu nih zeiruang ah dah meithal cu kan i tlaih kun an ti. Meithal tlaih hi rungtlang kahnak si lo. Meithal kan i tlaih i ana sin kan dohmi cu kan chinpi chinlen luatnak ding si. Cucu luatnak ding cu rungtlang kahnak ah um lo. Hihi rungtlang hi Pathian nih a mi fa hna ramdang mirang pawl Siangbawi nu le siangbawi pa luphumnak kha ka khua hi tlik dih zam dih hau lo in Bawipa nih kan kut a kan pek lai. Kawlrampi nih an miuhraw an hngah lio ah lungreng le minṭhatnak cu phun in i fahseknak phun in rungtlang kan mawi thai ahcun khuai ngal vorlamh zong a lo kho men. Rungtlang i a um bak mi ralhrang cu fawi tuk nan lak lai kan in zumh na ka zumh. Nan zumhnak nan thiamnak nan thazaang nan i peknak sihmanhsehlaw an hnulei ralhrang pawl thinlung kha nan hmuh khawh lo caah nan rel khawh lo caah Pathian nan si ve lo caah Kanmah nak vuazin le a rummi le a ṭhawngmi an ralkap a zaza a thih hmenh ah an bawi le cung a zai lomi yakhain te pawl hmenh nih sit tuin tawng rih lo. Nan comment ka vun rel lai chim awk a tampi ko. Ka vun chim thluahmah rih lai. Oh, CDF la CB Hakha lak na ka CB ni tele tele ko ngan ka che mi si. Cun A fiangmi cu atulio mino pawl kan fanau le nih biatak tein an lung a tho tuk, an lungthawhnak a ṭhawng tuk i an um kho lo. Sihmanhsehlaw Rungtlang lak kha Chinram a luat ti a si hrimhrim lo. Meithal i put i ṭaw lai hi tu hei rungtlang laknak ca pakhat a si ahcun kan palh bak. CDF supporter vialte zong nih rungtlang lak pakhat lawlawng kan i hmaithlak cun zakhat ah zakhat in kan palh cang. Atu bantuk khuapi kah loin lak khawhnak caan hi a hmin deng cang. Zeihadah lo cun thingthei a tlai i vun ngah ahcun a min tikah thaw tuk vun ei dingmi a hel lio ah cu cu rangrang le hngak kho lo kan ei ahcun a thaw lopi kan si ko lai. A fiang tukmi cu Kawlrampi Tainginta dang nih an tuk an lak thluahmah lai i Rungtlang hi tuk zong hau dingmi si lo. Ralhrang a tha a cah a dih hnu ah Hakha mipi zaam hrimhrim hau lai lo. Inn pakhat zong khangh hau lai lo. Kan mino thih hau lai lo. Atu ah Hakha mipi thong kul hi thong thong sawm thum hi thong kul an zaam ahcun thonghra an kir ti lai lo. Hakha a rawkmi a kangmi kha 1.7 million nih a cover kho lai ma kan mino hna a thimi thlakhat lawnglawng kan kawlam Flam lam Kale lam ralhrang nih phit seh law Hakha mipi Hakha lawng a ṭhih ti lo. Zeidah kan ei lai san sisa? Connection vialte rawk lai. Dollar kuat khawh si lai lo. India ram in zeihmanh thil a tlam tling lo. Cucu simple lawnglawng ka chimmi si. A fiang tukmi si. Fura van lawng a kai kho lai lo, Hakha cun kap kho lai lo tiah Ruah cu zeitik min a sur ti lai lo tiah kan ruah. Khua caan cu zeitik paoh aa thleng kho. Cu ca cun permanent li pung tein dothlennak hi tuak khawh a si bel lo. Pung tein ralhrang thinlung hi chim khawh a si bel lo. Pumte kan tuahmi paohpaoh cu zakhat ah zakhat a palh kho. Zeitindah khikhi rung tlangpi khi vanlawng nih a kap kho lai lo, lawngchia nih a kheng kho lai lo kan ti khawh. A khennak paoh cu a rawk dih si ko. Atu i Falam a rawkmi khi a tam tuk an chim duh lo. A phu ma a phu bak lo. A caan a rau lai Falam mipi nih an ngaichihnak le mipi vuivainak nan theih thluahmah lai. CB nih Falam an lak ca lungfah i ifah sek i Hakha kan nam ve lai ti cun zakhat zakhat in kan palh lai. Teifa a sak phun in rungtlang kan lak ahcun kan palh lai. Cun kan biakam a si cang bia pei kan i kam cang cu ti in kan biakam tlinter men i rungtlang lak kan timh ahcun kan palh fawn lai. Nanmah nih nan hmuhnak ahcun ralkap um zat zong nan theih dih hna lai. Fawiten nan lak lai. Cucu zeitik hmanh ah Chinram luatnak le ralhrang thenh a si nemmam lo. Kan duhmi cu luatnak si. Macu cu luatnak cu rungtlang pakhat ah um rih lo. Rungtlang pakhat kan kah ruang tu hin Chinrampi ralhrang nih kan ci a kan hmih khawh ti tiangin kan ruah kha a biapi. A fiang bakmi Tainta phuruk nih a bawh i an bawh a ngah i an ngahmi zei ruang ko bik ah khin dah Hakha CDF nih Cucu rangrang le hnawhhnawh namnam le mi nih an kan chuh lai kan lak khat lai ti bang a um an i kheng chung sa kheng chungah sa a um cangmi na hunh cangmi hi a um in i laan in in chut le lo. Ka nung komen ka rel lai ve ah Falam kong kan kal hna lai. A caan a si rih lo tampi in chim ko a si. Cucacun a caan hi a si bak lo. Zeizong vialte caan an um. A caan lio te ahhin rungtlang lak ding zong hi let khawh tuk a si. Remh khawh tuk a si. Sersiam khawh tuk a si. Hi ruang ah mipi zeitik hmanh ah an tangka thawh zong a dor lai lo i, atu lio mipi mi cu mipi nih Biatak khun in thlacam i thawh chinchin kha a biapimi a si. Cucu an thawhmi vialte cu atu ah ramrian a ṭuanmi CDF, CNAF kan ralkap vialte riah chawvai hlam le thilpuan fedeih ca kha a si ko. Zeitik men ah man lo le alaka le pokpalawng a si bel lo. Cucaah cun tu lio ah CDF pawl nih ralhrang khuapi aa chokmi tu kha Thiar lamang nau, rep chin thluahmah nau, a hnu ahcun miphun dang hna nih AA hna nih a vun lak cang. Sakain tain taning tari tain hrawng i PDF pawl khuapi an lu ahcun rungtlang cu Hakha kan pi kan pu kan fa nau hna pakhat men ṭih phan lo tein zam hau lo tein anmah tein thantar a raangmi an thlai lai i an khuk ni bil lai atu ah rungtlang ralkap cu thum la ula a cawmnak kan in buai tuk min ong line le a tape pawl nih zeitin dah an tuah lai timi kha vun chia rih kha kham men ah khan Kan kaw lei in zeizong vialte pit dih lai, Kalay lei zeizong vialte pit dih lai. India lei zeihmanh rit awk tlak lo. Minung Hakha minung lawng thong sawm thum nih nikhat ah zeizat dah facang tuin zat an ei lai. Hakha peng vialte cucu vialte nan tuak chih bu ah Min Aung Hlaing nih a lungthlitum a khorkhuruah ding ning he nan thei kho ma cucu nan theih khawh lo ahcun a fiangmi cu Hakha rawk lai rungtlang nan lak dingmi le fawi tuk in le lak ni ni timh fawn tikah a fawi tuk lai i fak tuk in kan tuar lai a phu lo ma cucu te cu zeicati cu zahan zongah anmah sidep pumpak he kan dirti nain kha bantuk bial kha a caan si lo mipi sin tu ah mipi nih kan fian i supporter pawl zong nih kan fian tu kha ka duh caah keimah dang tein ka chim ṭhan hi kong he pehtlai in hmuhning aa kalh kho a fiang bakmi cu meithal kan i tlaihmi cu rungtlang kahnak ca a si ding si lo Chin ram luatnak ca a si ding si Hakha Sidep lawng volunteer an ṭuan lo. Kawlphi Dep, Sidep vialte, Thantlang Sidep, Zophei Sidep, Matu, Mara, Lautu. Kan ram caah volunteer in an ṭuan upatnak kan in pek hna. Sihmanhsehlaw kan i hmaithlakmi Chinram a huap kha a biapi. Sunglaai fahsek le sunglaai ṭi a timi kha bantuk comment le vei pawl a kai ruang kha bantuk fahseknak te na ring ṭah ah kha cu ningzak si. Nusal pasal kan thi kan nunnak kan fanau hna nih an thi a li ni kawl ralhrang an fuat tuk cang hi bantuk uknak hi dih zokzok se tiin duh i an thi a linh lung le an lung a fah lung i thil tuah hi Ṭihnung bak mi si. Kan tuahmi thili thadah tein hnadai tein mi nih pressure pek ruangah Hakam in nan lak kalaw meithal nih ni tlaimi cu zei dei si tangka kan in kuat hna timi kha tangka an bawm na i a rungtlang nan lak lo ti teinak a hmangmi kha rungtlang nan lak lo ruang zongah Ka kha bantuk teinak a tuahmi kha rungtlang nan lak lo ruang zongah a zaang a der hlei lai lo. A hnu tu i kan i ngaichih le kan vuivai mi hi rep a ngah ti lo. Hakha CDF PDF pakhat nan thihmi khi cawk khawh si lo. Thih lo in Rawk loin zaam loin kan lak khawh dingmi cu zei ruangah dah? Kan lung a ren ruang i kan, kan fanau hna nunnak le fahnak dih in rungtlang lak cu kan i timh timi kha tuzaan ah pakhatnak ah in chim ka duh. I pahnihnak, hika hin Falam nih Hakha nan lak lo ahcun kanmah nih kan rak lak lai an timi ka vun langhter lai. Hi ruang zong in a si lai ti ka zumh i kan pa kan u le supporter pawl nih mu an khuaruah ning. A fiang bakmi cu ka ti kha ti kha a ṭha lo hmailei zongah. Zeipaoh siseh Bawipa nih Hakha cu kan kut chungah khengh chung sa a si cang ko, a chiah cang ko i lolo le vei in hnawhnam le vei ah i cuhhrolh in thil kan tuah lo kha a biapi. Amah belte daithlan ding kha a si hlei lo. Kha ruangah supporter le thil petu le thlacamtu kha kan zaangder ding zong a si hlei lo. A fiang bak mi cu atu ah a tang hmenh kan thual bak rih lo. Hi tluk kan zumh kan i seihchia cun ya Thantlang ralkap sakhan a kang dih cang mi hmenh ah cun kan hriam kan nam le kan thazaang zong cu kan i testing ko lo, kan i san ko lo. Thantlang zong cu kan lak bak ko lo. Nan i zumh ning tein kan in zumh ko hna. Zumh lonak pakhat hin um lo. Sihmanhsehlaw, hliamkhuai lo tein, nunnak pek lo tein kan lak ding komi kheng chung sa hi zei ruangah cun dah kan nunnak cu va pek a hau. Atu ah Falam a rawkmi Falam mipi nih an celh ti lo. A kum sau deuh lai, a phut lo an theih deuh lai, a fah an theih deuh lai. Falam mipi, Falam ah a kir ṭhan ti lo dingmi, an zaamnak a tang dingmi mi tampi um. Cucu na mithlam a sui cia. Ka chim ngam bak, ma ka zawn ahcun ka palh lai lo. Hakha minung thong sawm thum, thong kul zaam na selaw thong hra an kir lai, thong hra an tlau lai. Hakha Innthong nga hnarcheu a rawh ahcun Rungtlang laknak nan budget nih a rul kho lai ma? Kha a si cun vei kan van vei hna lai maw? Kan chim lengmang zong ah khan midang um lo a fiangmi cu a caan lio tein remh khawh a si. Zangfahnak tein ahohmanh pumpak tinak um bak lo. Zaangfah kan nawl hna keimah pumpak zong in maw Hakha cu kan tuahpiak hlah ti hi kan duh ko. Nan ceih dih cang, nan khan dih cang. ruahnak pek awk le i cheuh awk a ṭhami le bochan awk kha cu nan ceih dih, nan khan dih, nan fim, nan thiam, nan i peknak, nan i zuamnak kan in zumhnak in bochan ko hna bu ah. A caan a si bak lo. Palh khawh a si. Minung hi palh khawh a si. Zeitluk nan fim zong ah palh khawh a si. A caan zoh zong palh khawh a si timi te hi cohlang kho ko hna usih. Ka example in ka chim rih ko lai maw zaangfahnak tein. Ah, Chinmi u le nau vialte Vei ah misual kawl a si hrimhrim lo. Kan pa le CBC-USA pastor mifim bak vawlei cung level hmen in a fimmi hmen i pei twelve million an vaivuanh dih bak kha an duh le lomi hi anmah zong an duh bak le lo. An rak i saihchiah tuk ve, an i zum tuk ve hi. A vuar bak in an i vuar. An zumhnak, an theih tuknak, an i zumh khawh tuk ning le an i lun tuk ning ah khan tawrh a chuak lo. A turu. Kha tikah CNAF kan pale zong kha an lungthin a lonh tuk, an i zum tuk, a turu, an ngamh tuk. An zumh bak, an ngamh bak hna tein an i chuah sual bak ko cucu zu theih va theih si saki theih si pheh awk a tha lo al awk tha lo let awk a tha ti ma tangka a chuak than kho ti ma kha lio ah khan an ti bu te nek che si bak lo an sum tuk le kan ti khawh tuk la kan cawk la kan kuan la an a vorh bakin an i vorh cang an ti nih a maluk bakin a maluk a fiang tuk sihmanhsehlaw a taktak a phan i an phor kho lo rungtlang lak dingah kan fanau le an thi a kai tuk supporter pawl an thi kai tuk kan theih tuk an um kho lo Mipi zong nih lak zok in thinhnu ralkap um lo kan ti. Khakha kan phor kho bak lai lo. Ṭihnung tuk. Kan ruah ning bantuk a si hrimhrim lai lo. A caan hrimhrim a si lo. Hihi Hakha lak hin a dih hrimhrim lo ti hi keimah lei cun 90% bak in ka hmuh bakmi si keimah pumpak hmuhning a si caah ka hmuhning ka chim bak ralṭha tein cucaah cun hi thil hi a caan a si hrimhrim lo kanmah laimi cu lungtho in khrihfabu he pehtlai zong in bungdai bungdai in kan ti holh thei lo la kan sa biakinn bu dang kan chuak i biakinn kan sa A fekfuanmi cu Baptist peng a si ko. Bawng he si he kaan he ningcang tein phung he phai he an um i a ṭhawng chin thluahmah zungzal ko. Khoika poah Baptist nak ṭhawng deuh ngan deuh um bel lo. Cucacun khurkhurua le ningcang te le si he kaan he bawng he a ummi cu Lungthawhnak men nih rian a ṭuan lomi cu an hmun ko. Atu hi lungthawhnak men nih kan thil tuahmi paohpaoh hi mino pakhat nan thih sual ahcun cucu let ṭhan nga ti lo, kherh khawh nga ti lo. Inn panga a kaangmi kha kherh ṭhan khawh nga ti lo. Hakha minung thonghrat an zaammi kha kherh ṭhan khawh nga ti lo. Amah buan na si kho ti lo. Rungtlang nan tongh lo hin a buan in um kho. kheng chung sa a min lo lawng kha vun hngah dingmi si mu cucu a min te cu yah nan hngah ko lo CB ralkap nih ti dim lak o mah pawl kha kan chim lai maw si cun hi ka si cun dang ah kan vun kal ta hna lai kha hi pa he kan vun chim lai hi pa kong hi ka vun chim lai hihi ruangah in a si ngama no kan bia next step ah kan kal cang lai ka mah pa kong hi ka vun chim lai rak ruat cio nan comment ka vun zo kara hi pa nih a chim mi ruangah in a si ma hihi mipi nih kan theih ding si

Halkha khuapi lam an hoih ṭhang ding i ralpi an ra tho ding. Cutikah cun kan ram ra do hlah u, kan khuapi ra kap hlah u ti nan phun theinak a um lo. Nan phun dingmi khal a si lo. Ziangah ti le nanmah nan la lopi, nan do lopi, nan do lo, nan kap lo a si le Hakha khuapi hi lak a si lo ahcun Falam hrangah a him lo. Kampalet hrangah a him lo. Matupi hrangah a him lo.
Ka khan kan hmuhmi cu Thantlang le Hakha nih nan lak lo a si cun Falam ca him lo ti si. Cucaah cun khi Falam ruang Matupi ruang an lakmi hausa bakin kan ra lai kanmah nih kan kah lai ti khi si. Hihi bantuk vialte hna kan i fah sak i Rungtlang kan lak ahcun anmah anmah nakin ruahnak niam deuhmi kan si lai cun hi pa kong a pehtlai chimchap ka duhmi cu zeitik hmanh ah hi bantuk hi a taktak ti cun ningzak a si chinmi le chinmi hakha thlantlang le falam karlak hi bantuk biachim hi ruahnak ṭhalo a si i hakha thlantlang le falam karlak huatnak tuah mi an si. Cucaah cu nihin a fiangmi cu an chunglei an thuh i Falam a rawh dih a kangh dih cang caah hi bantuk hin Hakha zong si ve seh ti an duh caah a si. Cucu a bia hi a hramthawk in vui thum ka ngaih i fiang tein kan hmuh khawhmi si. Falam a rawk dih a kaang dih cang. Kha tluk a rawk a kaang me le an thih an lo an i liammi a phut lomi kha an theih caah Hakha hi rang tein nam hna seh rawkral ve hna seh ti kha an duh. Cucu kan theih khawh a hau. Ka kha hi na bia pawl kan i fah sak i kan lak ve lo cu pasal ti khi. Vaya. Upa ruahnak zong a si lo i ningzak a si. A chimmi kha nan hmuh. Hakha le Thantlang pawl nan lak lo ahcun kanmah bak nih kan rak lak lai a him lo a ti. Cucu zei de si ti ahcun Falam cu a rawk tuk cang. Cun a pahnihnak ah hi pa hi atu bantuk a um sawhsawh ahcun hi ti ti a chim sawhsawh ahcun a umnak khua Malaysia Khrihfa upa sin ti kha ṭha tein zapi nih nan chimhhrin a hau dingmi si. Hihi thil ṭhalo taktak a si. Cun Hakha CDF zung nih hin hi pa hi a chimmi hi an theih ve lai i Hakha rungtlang laknak kong he pehtlai in CB pawl an in sawm hna lai lo, nanmah sawm hau lo. Hakha CDF nih nanmah CB kha nan bochan hna lo. A sawm zong nan sawm hna lo, a herh zong herh lo. Zeicaah nanmah zong nih nan kan sawm duh ve lo. Sawm ding zongah i ruat hlah ulaw Hakha lak le lak lo dingah kanmah nawl si i kanmah ṭuanvo a si i Falam a rawh dih ruangah Hakha rawk ve seh ti nan duhnak a si. Cucu mipi nih rak thei u. A bia hi kan vun phun le ngai rih ulaw A tlerh zong a kan tlerh pah. Hi te hna hi i fah sak ning selaw ning nihchuak si zaangfak si khat lei ti ahcun zei ruang ah ti cun an la sul lai lo an nam sul lai lo a rawk sul lai lo ti phan ca a si. Hihi ruahnak ṭhalo bak a si caah hi bantuk Laimi hi bantuk hi kan rak um hi cu ngaihchia zong a si. Hi bantuk minung hi cu vei Laimi sin ahcun a zuah menh zuah ding in selaw a taktak ti cun Hi pa hi a chimmi tampi ka ngeih i Hakha Thantlang Falam huatnak ah a chim i Hakha le CNEF rawhnak lawng a duhmi a si. Cucacun CB pawl zong rak thei u. Zeitik hmanh ah Hakha CDF nih nan mah sawm a herh lo. An in sawm hna lai lonak a ruang nan mah zong nih nan kan sawm ve lo. Nan sawm ve hlei hna lo. Nanmah nih cun Falam lawng lak nan duh i tefa sak tiah hnuhmai zoh lo nan lak i atu ah nan ralkap a thi a lo a hliam khuaimi le Falam a rawkmi khi Falam mipi an lungawi ti lo atu live ka hlut lai men ah Falam mipi an lungawi lonak an ka kuatmi um. Cucu Hakha Tlantlang ṭha tein rak thei u. Hakha CDF caah a hlei in tuzaan ka chimmi si. Kha kan vun ngai ta rih lai. Falam holh cu zapi theih si ko pehzul. Mindat hrangah him lo.
Security thu ruangah Chin Brotherhood pawl hin Hakha khuapi hi an kap lo ke ti hi rel a theih lo hau kho. Thantlang khuapi kha an ra kap lo ke ti kha rel a theih lo. Chin Brotherhood pawl an cang hlan ah Chinland Council hnuai hriamkai, CNA le CDF pawl nan cangvaih a ṭul, nan cangvaih a cuk. Culo a si cu district level khuapi pakhat tal nan lak ve ṭul. Culo ah cu ngah lo. Himi hi porawk thu le uan thuanawk thu. Tuah ko la a bia kam ruang u nan lak lo cun ngah lo ti khan vun ti an lak mi na kong kha vai parhlawtnak phun in a vun chim mi kha kan i parhlawt bia si lo ti khan a vun leh chung u nan lak lo nga amah nawl si lo Falam nawl si bel lo. Nanmah CB nih pei nan thawk cu taktak ti cun CB nih a ho mop hmanh nan duh lo nanmah nih nan thawk nan lak i nanmah nih nan in sihmanhsehlaw Falam nan lak tiangah Chinmi nen kan in lawmhpi hna nain nan fahnak hi tuarpi awkah nan tlak ti lo cu nan lungput a dik lo cu. Nan sungh nan zatlaknak hi ngaihchiatpi nan phu ti lo cu. Nan lungput a dik lo cu. Kha bantuk in Hakha Thantlang nih tuar ve hna seh, ing ve hna seh ti nan duh. Hnahchuahnak bia a si. Hihi te hna hi Hakha nih kan i fahsak ding si lo. Zaangfaktu an si. Amah belte atu bantuk i bia a chimmi pa hi Chinmi caah Chin Brotherhood pawl in district level, township level khuapi pali an lak ruang i uan thuanawk thu a si lo. Thudik thuhmaan rori a si. Chinland Council hnuai hriamkai CNA le CDF khalin district level khuapi pakhat tal nan lak tiangteng a tul. Nan control area a um tiangteng a tul. Culo a si ahcun Chin Brotherhood pawl in unsecurity hrang ruatin Hakha an rak kah ṭul thlang deuh. Khah, Chimrana pawl nih Chimrana aiza vunni ta hna si Chimrana hu pawl hi an septi caah si lo caah nan lak lo cun kan mah nih kan lak lai ti kan mi te ah nih dan zong ka thiam hi bantuk hi cu A taktak tikin hi bantuk minung pawl hi tulio dothlennak ah a zuah min zuah ding in si lo. Hmaan te chim ahcun hi pa biachim mi tampi ka theih nan theih. Zei ruangah dah Chimbra Dahut septi ca maral kan doh lai kan ram luatnak ah. Nan doh lo cun kan in doh na lai ti cu kan in doh piak na lai ti cu. CB nih CDF le Hakha Thantlang a doh ahcun CB le CCM ah kan i kah a hauh lai. Tuzan i chim duhmi ka nei. Mah ca cun mah hi pa hi ka rak chuahpimi si. Zeiruang dah chim duhmi ka ngei. Hi bantuk hna ruang ah hin maw Hakha CDF zong hi an i fah sak ti kha ka ruahmi um. Falam nih nan la lo nan ti ko lo hriamnam meithal nan in tlaihmi cu zeicah dah nan in tlaih hei ti bantuk tangka kan thawhmi cu rungtlang laknak a pei si ko cu hei ti bantuk CDF nan si Hakha men nan lak lo hei ti bantuk hi pawl hi propaganda timi cu si wada phian hihi ṭihnung taktakmi si Kawl ralhrang tactic a si. Kawl ralhrang nih tactic phunphun in tlangcungmi anmah le anmah rawhralnak ding a tuah bantukin Hakha Thantlang rawhralnak ding hi pa he a tuahmi si. Cucacun hihi hoihna hi Hakha CDF nih kan i hmaithlak ahcun kan palh la timi kha atu ah kha mah cucu siseh law nan comment Caan tawite ka vun zoh lai i hipa chimmi hi
Chinland Council hnuai hriamkai CNA le CDF pawl hin Hakha khuapi le Thantlang khuapi an la lo a si ahcun lamzin dang a um lo no choice Chin Brotherhood pawl in an pukpi kha an hriamhrei pi cang pawl Falam khuapi an lakmi hawt zar, Mindat khuapi sin an lakmi hawt zar, Matupi khuapi sin an lakmi hawt zar pawl kha Halkha khuapi lam an hoih thlang ding i ralpi an ra tho ding. Cutikah cun kan ram ra do hlah u, kan khuapi ra kap hlah u ti nan phun theinak a um lo.
Zeitindah kan khuapi rak kap hlah na kan ti kha lo kan nin tok hna lai ti cu. Ka Nan theih dih a chimmi hi nan theih i amah zong nih hmu seh rak sa ruh. I hmuh seh. Hihi CB pawl nih rak thei hna seh. Hi pa hi a min ka thei lo ho ti si. Mu a mui cu ka hmuh lengmang, a chimmi cu ka theih lengmang i a chimmi paohpaoh Hakha Thantlang le Falam huatnak lawngte, CC dohnak lawngte a chimmi si caah. rak i hmu seh rak thei seh sibi vialte zong thei hna seh zeitik men ah Hakha CDF nih rungtlang lak ding ah an in sawm hna lo nan mah sawm hna lo nan mah zong nih nan kan sawm lo atu cu Hakha Thlantlang Falam thencheu in CB le CC thencheu in nan chim caah kan chim ve a si ahcun nan mah sawm her lo nanmah lo nu tlang khi lak khawh tuk si sihmanhsehlaw Falam bantukin a rawkral dingmi le Falam mipi nih an zamen tuar bantukin Hakha sitar kan duh lo caah tuzan hi ka chimmi si atu ah Falam rawkmi Falam kahdohnak ah aa hliam khuaimi pawl mipi an lungawi ti lo Falam nan lakmi le mipi tuarmi a keih ti lo falam nan rak ruangah falam ram pakhat min a him rih lo atu ah CB pawl nih falam an lak in falam ram a him ma a him lo CB nih falam ram an lak tikah falam ram pakhat min him lo tu Khakha dothlennak umtu ning kha tlawmpal te zapi theih ding ah. Cucacun kha bantuk hna i fah sek i ra kan do cun CDF PDF pawl mu ka sian in herh ko keimah nih ka theih tawk ka chim ve si cun thil tampi kan thei lo. Kawlram level in ka vun chim cang lai mu. Kawlram level zong in mu. Poi ah ka biadoknak ah ka chim lai i nan comment hi a tam pah caah ka rel dih cawk lai lo, kaan let kho hna lai lo. Hi ka tete tu hin langhter khawh peng a si. Asinain khakha ka caan kha le ka bia a tlau lai caah khan maw ka hin nan comment hi ka vun langhter pah lai i Kawlrampi huapi kan chim a si zongah maw atu ah MNDAA nih LSU a lak i zeiruang dah a kir ṭhan timi hi Tuluk i proxy war timi a si. Cucu zeidah si ti ahcun Tuluk nih Kawl ralhrang nih zakhat ah zakhat rak i bochan seh ti duh. Kawl ralhrang nih Tuluk kha zakhat zakhat aa bochan khawh lo caah Kawl ralhrang nih Tuluk zakhat zakhat bochan khawhnak ding ahcun Tuluk nih idea a chuah. Mah kong te hi kan chimh hna lai i tam deuh a fiang lai ti ka zumh. Kawl ralhrang nih Tuluk aa bochan khawhnak ding ah Tuluk nih zeidah tuah ti cun Kukan Khongsong Phungdasin a tlaih. Phungdasin cu Tuluk miphun le Tuluk ram ah amah myu nuaisu an tampi Tuluk miphun si Tuluk mi si. MNDA Khongsong Phungdasin a tlaih i cun

Min Aung Hlaing a lungdong i Tuluk aa bochan cang. Kha tikah Tuluk nih a bochan cang ti theih in phungda sin aa tlaihter. Aa tlaihter i La Suu in kiar tiah a ti. Kha tikah Min Aung Hlaing nih Tuluk aa bochan tuk cang i Lasu in MNDAA cu a kirter. A sullam cu Kukan MNDAA cu Tuluk minung a si zungzal. Sihmanhsehlaw Kawl ralhrang cungah Tuluk nih fakpi control khawhnak dingah nilan a tuahmi lawng te a si. Cucacun atu ah Lasu in MNDAA an kiar i Yekut palei nih ralhrang nih uk lai khikhi a hnu lei popo cu ukot MNDAA nih a uk ṭhiamṭhiam lai cucaah cun la sui ṭan si ṭhan ah kong ka cu vui tampi ka rak chim cang zeitik kum ah zei ruangah zei bantuk location ruangah dah khikhi an chiah timi te pawl kha cu zeitik ah dah Memiu zong ka rin nian rak ting bel ti zong kha ka chim cang mi mi kha kong tu kha chu vum ko se la zeidah fiantar ka du ti cun lasu khi tuluk choza nih kukan kha nu lei a tawn tar cucu kawl ralhrang nih rak bochan se ti duh ca a si

A donghnak bik ah rungtlang lak ding ah kan pa le CNAF pawl nih ṭha tein an lungtling ma, nawlpeknak a si ma, nanmah nih nan duh i nan ruai a ṭha ko ti nan ruai nan sawmmi hna lawng nawlpeknak a si ma cun kan tei komi paoh Ha i velh hi a phum a velh lo tein tei ko dingmi khek chung sa hi fahnak le temtuarnak pek in zeidah lak theng a hauh timi kha tuzan ah ka chim duhmi sisa ka chim duhmi a tam i keimah nih pumpak ka hmuhmi ka ruahmi a si caah kan hmuhning Aa kalh kho. A fiangmi tu cu Min Aung Hlaing nih Hakha ah zeitindah bom a thlak lai, Hakha mipi zeitluk in dah harnak an ton lai, innlo zeizat dah a rawh lai timi tu cu a fiang. Zeizat dah a rawh lai timi kan chim kho lo. Zarh khat te lawnglawng ei lo in Um kho usilaw mah ahcun ruahchannak um. Sihmanhsehlaw kan Kawl lam a pit lai, Falam lam a pit lai. Thla hnih, thla thum chung sansisa nifatin kan pawcawmnak. Kha vialte tah Hakha le a peng ah a khuate ah kan fim tawl dih cang ma? kan i zalh dih cang ma? Atu ah Hakha ah bom luatnak ding ah ralhrang nih zei bantuk bom a thlak lai ti kan theih lo cucu bom luatnak ding ah khor hi kan i cawh kho dih ma? Sidiap Hakha nih hi vialte Hakha mipi hi ṭavuan a la kho taktak lai ma? A rawkmi vialte hi atu i budget nih khin a khabar kho lai ma timi hi tuzan cu cuanh lo a ngah lo, cuanh lo a ṭhat lo caah keimah pumpak hmuhning si. Hihi kong he pehtlai in keimah pumpak ah na duh lonak, na rem lonak cakuat a hau lai lo. ka hmuhning ka chim. Ka duhmi cu a caan lio te ah i let khawh a si. Teifah seknak tehna in thil kan tuah ahcun kan mipi nih an tuar lai, kanmah nih kan tuar lai. A tuartu kanmah kan si zungzal lai. Zeitik hmanh ah Falam an si lai lo. Zeitik hmanh ah CB nih an tuar lai lo timi kha an ka chim khawhmi a si. Nan comment a tam caah kan relpiak ko hna law nan ngaihchia hlah. Zeicahtiah cun ka chim duhmi a tam caah i kha vial kha si nek cungah kan si khawh tawk kan chim lai a caan lio a si zeitik hmenh ah rungtlang lak dingah keimah pumpak laikhal ka lungtling lo timi kha langhter ka duh laikhal nih Hakha lak ding a duh lo. Mithal kan i tlaihmi Rungtlang laknak ca a si lo, Chinram luatnak ca a si. Atu ah Ṭawngpain zongah ralhrang cu kan dawi ko hna nain a him ma a him lo. Mipi in kiar ma an kiar lo. Mizoram ah Ṭawngpain lei kan unau zeizat dah ralzaam an kiar kho rih ma? Atu tiang an kiar kho rih lo. Falam ralzaam an kiar ma an kiar rih lo. Cucu Chinram a him ma. Rungtlang kan lak i Chinram a him kun lo cun cucu kan saduhthah cu si ma. Cucu dothlennak i kan i hmuitinhmi rungtlang tiang lawng si cun a puan tuk lai. Fengbeu can hmanh a si lai lo. Cucah cun Hakha CDF cu Chinpi Chinland nih zohchunmi Pengtlang CDF vialte nih zohchunhmi si caah biasi zong ing bik ding, harnak zong tong bik ding, thangchiatnak zong a tong bik ding kan si lio ah, a lung zong a cang bik ding kan si lio ah lungren lungtawi rian kan ṭuan ahcun kanmah le kanmah kan hmual kan i phoh a si lai. Cucacun mipi nih hi kong he pehtlai in mipi sinah vote nan lak duh lo zong a si kho men lai nain keimah nih cun Ka duh bak lo kan palh timi kha ka chim khawh hmasa. Khah kaa lawm. Mi thawngṭha te hna lai. Thank you for watching.